אין די לעסן גייען מיר אונז איבערגיין וואס מיינט אופען אינטרעסט אין אפשענס טרעידינג, פארוואס איז עס זייער זייער א וויכטיגע זאך ביי אפשענס טרעידינג, און ווען די טשוז וועלכע קאנטראקטס אין אפשענס די ווילסט טרעידן, און וויאזוי ס'קען דיך העלפן צו עוואוידן קאסטלי מיסטעיקס. און איך וויל דיך דערמאנען אז אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק, רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס, אנפארטשענעטלי, ליידער, דערלייגן געלט, און איך וויל נישט דו זאלסט זיין פון די סטאטיסטיקס, סאו איך בעט דיך פליז טאטש נישט קיין אפשענס ווילאנג דו ווייסט נישט

וואס איז אופען אינטרעסט? אופען אינטרעסט איז בעסיקלי די טאטעל נאמבער פון אופען קאנטראקטס וואס איז דא וואס איז נאכנישט יעצט געווארן צוגעמאכט. ס'איז נישט אזוי ווי וואליום, וואליום מיינט ריסעטס יעדן טאג, וויפיל פון די מינע קאנטראקט וואס דו ווילסט טרעידן האט זיך היינט געטרעידט. און אופען אינטרעסט איז אבער אנגאואינג, ס'קען דויערן חדשים לאנג אדער אפילו יארן, וויפיל אפענע קאנטראקטס איז דא וואס האט זיך נאכנישט ג צוגעמאכט, און ס'ווייזט דיר וויפיל בכלל איז דא אויף די מארקעט פון די פערטיקולער סטרייק און פון די פערטיקולער עקספיירעישן. עסטו אוודאי פרעגן פארוואס איז עס וויכטיג צו וויסן, סאו ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן ווייל ס'גייט דיך העלפן פארשטיין ווי ליקוואד איז די סטאק, ווי ליקוואד איז די קאנטראקט, די אפשן קאנטראקט, סאו ס'זאגט דיך ווי עקטיוולי ווערט עס געטרעיד, אויב דו זעסט א הויעכע אופען אינטערעסט מיינט אז ס'איז דא סאך מער ליקווידיטי און ס'איז סאך גרינגער צו אריינגיין און ארויסגיין ווייל ס'איז דא פארטיסיפענטס אין די מארקעט אויף די אפשן, אויף די סטרייק פרייז, אויף די עקספיירעישן דעיט, מה שאין כן אויב ס'איז דא לאו אופען אינטערעסט קען זיין סאך גרעסערע ביד עסק ספרעדס ווייל ס'איז דא זייער ווייניג מענטשן וואס פארטיסיפעיטן אין דעם און מ'קאמפיטן אויף דעם ממילא קען זיין פאר דיך זייער שווער ארויסצוגיין פון עס. פאר איך גיי דיר ווייזן אויף א אפשען טשעין וויאזוי דאס זעהט אויס, פארשטיי די חילוק נאכאמאל פון אופען אינטרעסט מיט וואליום. וואליום איז די היינטיגע טאג, וויפיל פון די היינטיגע, וויפיל פון די אפשען קאנטראקטס פון די ספעסיפיק, די עקספיירעישן דעיט, די סטרייק פרייז, האט זיך געטרעיד היינט. און אופען אינ, און יעדן טאג פאנגט זיך עס אן ביי זירא און אזוי ווייטער. אופען אינטרעסט אבער, איז וויפיל פון דעם איז נאך אלץ אופען. סאו למשל אויב דו זעהסט וואליום פֿינף הונדערט מיינט עס אז היינט האט זיך געטשעינדזשד הענדס פון די אפשן קאנטראקט פֿינף הונדערט מאל, מה שאין כן אפען אינטערעסט צען טויזנט מיינט אז ס'איז דא אפן אזויפיל כמעט צען טויזנט קאנטראקטס פון די מינע אפשן. וועלכע נאמבער הייסט א גוטע נאמבער? ס'איז שווער צו זאגן באט עז א רול אוו טאם איז אנגענומען אז אפשען קאנטראקט וואס האט עטליעסט אפאר הונדערט אין אופען אינטרעסט הייסט אז ס'האט א גוטע אופען אינטרעסט. ווען דו קוקסט אויף די מער פאפולער מינע סטאקס למשל SPY, QQQ, עפל, העסטו אסאך מאל זעהן טויזענטער אדער צענדליגער טויזענטער אופען אינטרעסט. פארשטייט זיך אויב דו זעהסט אופען אינטרעסט, אסאך מאל ווערט עס אנגערופן OI, אופען אינטרעסט, זיראו, דארפסטו זיין זייער קעירפול, ס'קען זיין דו ביסט די איינציגסטע שפילער, ביסט א וואן מען בענד, אין די מינע אפשן וואס דו ווילסט טרעידן, און ווען דו וועסט וועלן ארויסגיין פון עס העסטו נישט האבן קיין מחותנים מיט וועם צו טרעידן דאס. טרעידערס נוצן אופען אינטרעסט אויף פארשידענע וועגן, קודם צו קענען זען ווי איז די עקשן, וואס טראכטן גרויסע טרעידערס, ווי לייגן זיי זייערע טרעידס, און אויך כדי צו זען וויאזוי קען איך עוואוידן צו זיין סטאק ווען צו זיין סטאק אין אי-ליקוויד קאנטראקטס, און דו ווילסט אויך קאנפירמען אז א געוויסע סטרייק און א געוויסע עקספיירעישן איז ווערד צו טרעידן אדער נישט. סאו לאמיר אריינגיין אין א אפשן טשעין, לאמיר דיר ווייזן אין די אפשן טשעין וויאזוי דו קענסט דארטן זעהן די אופן אינטרעסט און די וואליום, וואס מיינט אסאך, וואס מיינט מער ליקוויד, און וואס מיינט א אי-ליקוויד אופן אינטרעסט מיט וואליום. סאו געב א קוק דא אויף די אפשנס טשעין, אונז קוק מיר אויף SPY וואס דו ווייסט אז די SPY איז איינס פון די

אופען אינטרעסט קעי דא דא איינס פון טערטי פאר טאוזענט סאו די קענסט דא זעהן די אופען אינטרעסט פון דעם און אזוי ווי איך רעקארד דאס ווען די מארקעט איז צוגעמאכט צופרי פאר די מארקעט עפענט זיך קענסטו זעהן די וואליום איז איבעראל זערא ווייל ס'נאך היינט נישט געווען גארנישט קיין אקטיוויטי און איינמאל די מארקעט גייט זיך אויפמאכן גייסטו קענען זעהן די וואליום וויאזוי ס'ווערט געטרעיד דיפרענט אפשן קאנטראקטס, אפשן סטרייק פרייסעס, פון דיפרענט עקספיירעישן דעיטס, וויפיל די וואליום איז. גייסט אבער למשל גיין צו א אי-ליקוויד סטאק, לאמיר זאגן אונז גיימער צו MMM וואס איז אי-ליקוויד, און לאמיר עפענען הונדערט טעג צו עקספיירעישן, און גיב א קוק דא אויף די אופען אינטרעסט, העסטו זען סאך סאך ווייניגער אופען אינטרעסט, ס'נישט אז ס'איז זיראו,

וואס ס'קען דיך העלפן אין דיין דזשורני צו זיין א סוקסעספול אפשענס טרעידער, און פארגעס נישט אויב דו האסט נישט עקסעס צו יוטוב דו ווילסט עס קענען באקומען אויף אימעיל אדער דו האסט יא דו וועסט עס באקומען אויף אימעיל סובסקרייב דיך ביי חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג CHAIMEKSTEIN פארווערד סלעש BLOG.